Assalamu alaykum. Täzeden. Indi indiki biziň e, çykyş etjek alymymyz Dildar Ernazarowa. E, Dildar Ernazarowa Gurban mümkin bolsa panelistine aldyk bolýar. Dildar Ernazarowa 2015-nji ýylda Balykesir uniwersitetiniň Nejati Peý pedagogik fakultetini gutaran. 2018-nji ýylda bolsa Orsýetiň Rossiýski uniwersitet Družby narodow uniwersitetiniň psihologiýa we pedagogika yndan magistraturasyny alan. Öňümizdäki ýyl bolsa nesip bolsa psihologiýa ugrundan şol bir uniwersitetde doktoranturasyny goramagy goramagyna garaşýar. Bizem üstünlik arzuw edýäris we goramagyny isleýäs. Bu günki çykyşynyň ady bolsa Adamda menlik düşünjesi, maşgala we sosial sosial gatnaşyklaryň oňa edýän täsiri. Psihologiýa barada meň bilşime görä tasada birinji çykyşymyz. Şoň üçin hany Dildar bu gün bize nähili gürrüň berer, näme gürrüň berer? Özüm-ä şahsy özüm hany gyzykly gürrüň bolarmyka diýen. Onda Dildar Mikrofon sende.
Bolýa. Nädip paýlaşmaly? Nämesi? Häzir dur. Bolýa. Göründimi? Sesim gelýärmi? Hawa, oňat. Sesim gelýärmi? Bolýar. Salam hormatly adamlar. Men Ernazarowa Dildar Jurakulyýewna biraz öň häzir tanyşdyrdy. Men özüm birinji uniwersitetimi Turkiýada gutardym, pedagogik uniwersitetde. Ondan soňra pedagogika psihologiýanyň konsultirowaniýa bölümini Russiýada gutardym magistraturany. Häzirde sosial we umumy psihologiýada PHD etýän. ikinji kursy gutardym. Bu gün bu gün size meniň asyl çykyş etjek temam adamda menlik konsepsiýasy, maşgala we sosial gatnaşyklarynyň menlik konsepsiýasyna berýän täsiri hakynda gürrüň berjek size. Bu aslynda gaty uly bir tema, özümiň diplomly işimden aldym. Ýöne iň gowy şekilde size gürrüň bermekçi. Üstünde durup geçjek bellemelerimiz Milli konsepsiýasy näme, Milli konsepsiýasynyň gurluşy, Milli konsepsiýa bolan konsepsiýasynyň kämilleşmesinde esasy ýaş tapgyrlary we maşgala we sosialnyý gatnaşyklarynyň konsepsiýamyza etýän täsiri hakynda bu gün durup geçýäs. Aslynda seredenimizde belli konsepsiýasy, adamyň harakterleri, görn düşünjeleri, özüne bolan gatnaşyklary barada birnäçe gadymy grek döwründen bäri birnäçe teoriýalar aýdylyp gelinýär. Gippokratdan bäri bu. Ondan soňra Aristotel aýtýar özüniň pikirlerini. Şondan bäri birnäçe ylmy adamlar özüniň düşünjelerini, teoriýalaryny aýdyp gelýärler. Häzirki wagtda bolsa konsepsiýany ylym ylymda ilkinji wekillik eden amerikan psihologlary Karl Rojers we Maslow Abrahamow tarapyndan dokuz ýüz ellinji ýylda termin bolup ilkinji wekillik edilip ylma geçirildi. Ondan soňra-da birnäçe psihologlar, filosoflar, pedagoglar munuň üstünde işleýärler we özleriniň ylmy gözleg barlaglaryny etýärler. Konsepsiýa entäk milli konsepsiýasy hakynda entäk 100% ýagny doly bir aýdylan ne doly bir aýdylan zat ýok sebäbi her kim öz düşünjelerini entäk öňe sürýär sebäbi adamlaryň uly psihologiýasy mentalnyý düşünişleri we dünýäde eýýäm dünýä kän e, tiz üýtgeýär şonuň üçin hem entek milli konsepsiýa hakynda e, e, ýeterinje bir näme ýok bu häzirki wagtda bolsa iň gelen esasy netije soňky netije şeýle milli konsepsiýasy esasy insanyň özi hakyndaky düşünjeleriniň, ynançlarynyň, edim-gylymlarynyň toplumy bolup, özüne huşly bir şekilde baha bermesidir. Ýagny şahsyýetiň şahsyýetiň özüne gönükdirilen, özüne mahsus garaýşy bolup geçýär. Menlik konsepsiýasy. Konsepsiýa, menlik konsepsiýa esasy iki komponente aýrylýar. Özüň hakynda düşünjeler we öz-özüňe hormat goýup baha berme ýaly iki komponente aýrylýar. Onuň birinji, iň esasysy özüň özüň öz-özüňe hormat goýma we baha berme. Häzirki dünýäde bilýänsiňizdir, samy Iň populýarn sözleriň biri samocenka samocenka. Ýöne häzirki dünýäde kän şu şuny garyşdyrýarlar. Ego bilen samocenkany kän garyşdyrýarlar. Ýöne bulaň arasyndaky tapawut gaty kän. Häzir bu hakynda biraz gürrüň berjek. Öz özüňe hormat goýma we baha berme aslynda näme? Bu özüňe hormat goý baha berme asyl dört topara bölünýär. Umumy we aýratynlyklaryňa, ölçekleriňe görä baha berme. Bärde eýýäm öz özüňi umumy şekilde, akademiçeski başarlaryňa görä, daş keşbiňe görä, fiziçeski bolşuňa görä ähli zadyňa baha berilýär, orta özüňi goýýaň. Ondan soňra şahsy we köpçülikleýin baha berme bolsa, şahsy we köpçülikleýin baha berme aslynda adamyň bir toparyň içinde belli bir agza şeklinde oňa gönükdirilen baha bolýar. O toparyň içinde ynsan, şahsyýet özüni nirede goýýar? Bu şahsy we köpçülikleýin baha berme toparyna girýär. Iç dünýäňe baha berme bolsa, iň oňat baha berme Komponentleriň biri iç dünýäňe baha berme. Sebäbi iç dünýäsine baha berip bilen adam özüniň artykmaçlyklary we kemçiliklerini bilip, öz o düşünjeleriniň arasynda balans edip bilýärler. Ýagny sazlaşyk gurup bilýärler we gelejege ymtylyşly bolýarlar. Bu adamlar köplenç başarly bolýarlar. Diňe özleriniň akademiçeski başarylary de liçny žizmlerinde de başga ýerlerde de bu adamlar has başarly bolýar. Daş keşbine baha berme bolsa adamyň daş keşbine baha bermesi esasan bärde iň psihiçski problemalary ýol açan baha bermeleriň biri bolýar. Sebäbi adam bärde ýa daş keşbine görä baha berýär. Ne tolko özüniň daş keşbine görä daşyndaky adamlara da daşyndaky ähli zada-da daş keşbine görä baha berýär we bärde eýýäm daş keşbine görä baha bermedi, adam diňe özüniň daş keşbine görä baha berip, oňa görä ähli zady degerlendirýär. Meselem, diýeli, bir özüni owadan gören gyz ýa erkek, bir şahsyýet özüni internetde suratyny goýanynda, Mesele oňa dizlaýk geläýen ýagdaýda o ýagny dünýäsi gaýdan ýaly bolýar. Hemme kim olara görip bolýar, hemme kim olar zawidowit etýär. Şeýle bir düşünjeleri bolup olar agressiwny zaşitnymi psihikasynda zaşitnyý mehanizmalaryny ulanýarlar we daş keşbine baha beren adamlaryň köpüsi köplenç ýagdaýda hemişe zaşitnyý mehanizmalaryny ulanýar. Şonuň üçin-de biraz daş keşbiňe baha berip, ähli zady daş keşbi bolarak bolup degerlendirmek biraz psihiki problemalara ýol açyp bilýär. Ýene-de özüňe baha berme bermede modallama görnüşleri bar. Adam modelirować etýär özüni, özüniň düşünjelerine görä. Şeýle realde menlik,

Sebäbi eger adamyň düşünjelerinde, konsepsiýasynda şeýle realda we realyndaky adam bilen idealyndaky adamyň arasynda tapawudy kän bolsa, eýýäm munuň nägilelikleri gaty kän bolýar. Eýýäm dünýä bolan garaýşy, dünýä özüne bolan pretenziýalary kän bolýar, wnutrnýi konfliktleri bolýar, psihiçeskiý sostoýaniýasy gowy bolmaýar we gelejege dogry ymtylyşly bolmaýar bu adamlar, özüni ösdürmäge dogry. Şeýle, Wse ro näme etsem-de meniki bolmaýar, näme etsem-de wse ro no mne ne poluçaýatsa şeýle düşünjeleri bolýar we hiç hili hereket etmeýärler. Eger o idealdaky menlik bile Realdaky menliň arasyndaky tapawut azýa deň bolanda, adam eýýäm özüni bolşy ýaly kabul etýär we gelejege dogry üstünlikleri bolýar, ymtylyşlary kän bolýar we oňa dogry özüni ädimlerini ädip bilýär özüniň. Bärde ego bilen özüňe baha berme arasyndaky tapawut şeýle bolýar. Ego aslynda adamyň iç dünýäsi bilen iç dünýäsi bilen daş dünýäsiniň arasyndaky bir düşünje bolup, şahsyýet özüne diňe položitel taraplaryna baha berýär we özüni hemişe polzasyna düşünýär. Hemişe. Şonuň üçin-de ego özüňe baha berip hormat goýmakdan tapawutly bolýar. Özüňe hormat goýup baha bermek bolsa özüňi iç dünýäňde bolan bir duýgy bolup, özüň kemçilikleriňi we artykmaçlyklaryňy baha berip, kemçilikleriňi ösdürmäni, artykmaçlyklaryňy-da o bilen ikisi bile deňe sazlaşdyryp, şatlyk sagdynlykly ýaşamagyna ymtylyşlary bolýarlar adamlaryň. Şonuň üçin-de ego bilen özüňe hormat goýup baha bermegiň tapawudy bu bu bolýar. Ýagny özüňe hormat goýup baha bermek özüňi bolşuň ýaly kabul etýäň, daşyňdaky adamlary-da bolşy ýaly kabul etýäň we bu ähli zatlara, ähli wakalara kadaly bir şekilde jogap berip bilýäň o şekilde. Ego bolsa beýle däl, ego bolsa eýýäm adamlar diň e, ego egosy e, ýokary bolan adamlaryň e, gaty psihiki problemalary gaty kän bolýar. Şuny aýdaýyn size, Olarda hemme kim olara poçinýatsiýa etmeli diýip düşünýär. Diňe özleri menlik, men merkezlik düşünjeleri bolýar. Hemişe agressiwny psihiki goraýyş mehanizmlerini ulanýarlar. Meselem, aýdaly, egosy ýokary bolan bir adamda eýýäm gaty gaty bu bilen gatnaşyk etmek kän bolýar. Sebäbi oňa hemme kim boýun bolmaly, o birinji bolmaly, ähli ýerde özüni görkezmeli. Olar üçin gowy gören adamlary, liçny liçny adamlar olar üçin liçny rap bolýar. O şekilde özlerini beýle düşünýärler ýagny. Ondan soňra menlik düşünjesinde, menlik konsepsiýasynda ynsanda emele geliş tapgyrlary bolýar. Bu bu tapgyrlar esasan nol-on dokuz ýaş arasy bolýar. Nol-on dokuz ýaş arasynda adam eýýäm özüniň konsepsiýasynyň köp bölegini beýnisinde oturtýar. Olar öz arasynda belli bir ýaş tapgyrlaryna bölünýär. Onuň birinjisi nol iki ýaş ýaş tapgyry. Nol iki ýaşda eýýäm adam, eýýäm çaga özüniň bedeni tana ugraýar dünýä gelenden soňra. Bedenini tanadykdan soňra özüniň duýgy organlaryny tanap, Ýöne çagada şu bar bolýar. Men bedenindäki ähli duýgy organlarynyň meniňki we meňki däliň tapawudyny kän bilmeýär. Iki-üç ýaşynda bolsa çagada eýýäm öz adyny doly öwrenýär we bedenindäki ähli organlaryny, duýgy organlaryny, gulagyny, gözüni, burnuny doly öwrenýär we daşa, daş-töweregi daş-töwerekdäki bolan zatlara interesi artyp başlaýar. Ondan ondan soňra üç-dört ýaşynda çaga üç-dört ýaşynda konsepsiýasynda hormat goýma duýgusy emele gelýär. Çagada eýýäm üç-dört ýaşynda çaga özüniň oýnap ugraýar daş-töweregindäki çagalar bilen, ýogsa-da maşgalasy bilen maşgalasyndaky agzalar bilen oýnap ugraýar. O ýerde eýýäm çagada hormat goýma öz-özüne baha berme duýgusy oýana ugraýar. Be, o ýerde, meselem, bir ça, mysal aýdanymyzda, çaga bir oýun oýnady we oýunda gazandy, we üstünlikli boldy. Çagada o begenç, e, begeniş duýgulary özüne baha bermekde gaty, e, önemli bolýar we daş-töweregine-de o şekilde o duýgular, e, ösýär we o duýgulary, e, e, gelejekde özüniň durmuşynda ulanýar. Mundan başga-da, çagada dört-bäş ýaş aralygynda menlik duýgusy biraz dört-üç ýaş aralygyndaka meňzeýär, ýöne biraz çäkler giň, giň işleýär. Bu ýaşda eýýäm çaga biraz daşardaky zatlary sorap ugraýar, daşardaky zatlaryň tapawudyny Öýdäki zatlaryň tapawudyny bilip ugraýar, meselem diýeli, agajyň reňgi näme üçin ýapraklaryň reňgi ýaşyl, näme üçin bu adamyň saçy sary, näme üçin bu adam beýle diýen soraglary sorap ugraýar. Şonda ýeterinje hossarlar, ene-atalar ýeterinje dogry jogap bermäne çalyşyň. Sebäbi eger çagany geçişdirseňiz bir zat edip, O ýerde çagada eýýäm ýalňyş pikirler, düşünjeler beýnisine ornaşýar. Alty-on iki ýaşynda, soňam bäş-alty ýaşynda çaga, bäş-alty ýaşynda çaga menlik keşbini emele getirýär. Menlik keşbinde eýýäm çagada şeýle duýgular bolýar. Men erbet, men gowy duýgulary emele gelmäne başlaýar. Şonuň üçin çaga eýýäm bu ýaşda bu duýgular arasynda kän gelip gitýär. Çünki çagada eýýäm käbir gormonalny oýnamalar bolýar, duýgy oýnamalary. Şonuň üçin çagada köp bilesi gelijiligi kän bolýar. Ol döwürde ýene-de ene-atalaryň, maşgala agzalarynyň çagalara dykgatly bolmasy gerekýär. Çünki çagada eger o şeýle bir sözlemleri ulanaýsaňyz, şertli gowy görseňiz çagaňyzy, eger sen ümsüm oturmasaň, men seni gowy görjek däl. Eger sen muny etmeseň men saňa bu bu zady berjek däl diýseňiz, eýýäm çagada özüni günäkärleme duýgusy emele gelip ugraýar. We men gowy çaga däl, gowy adam däl diýen duýgular emele gelýär-de, gelejekde eýýäm bu psihologiçeski problemalary, sorunlara ýol açyp. bilýär. Alty-on iki ýaşynda çagada eýýäm akyl ýetirimi we rasional dolandyryş tapgyry bolýar. Rasional dolandyryş tapgyry bolýar. Eýýäm çaga bärde logiçeski düşünmäne başlaýar, okuwa gidip ugraýar, sosialnyý okrujeniýasy eýýäm ulalyp ugraýar. Bärde çaga eýýäm şu şu tapawudy bolýar konsepsiýasynyň emele gelmesinde. Çagada şöýle şöýle şeýle bolýar, daşardaky adamlar, ejem, kakam, mugallym ýa daşymdaky ähli adamlar dogry bilýär, gowy bilýär, ýöne men oňky ýaly kän bilemok diýen düşünjeleri bolýar. Şonuň üçin-de bu ýaşda çaga çagalara özüniň dostlukly gatnaşyklaryna üns beriň, ýalňyş adam Ýaşlar bilen dostluk atlaga on iki, on dokuz ýaşynda eýýäm menlik düşünjesi bitewi bir duýgy hökmünde geçýär, bitewi bir duýgy hökmünde geçýär we çagada eýýäm özüne bolan şahsy düşünjeleri bolup ugraýar, şahsy düşünjeleri eýýäm çaga özünde uly adam ýaly duýguraýar we özüniň maksatlaryny, düşünjelerini orta goýup, o maksatlar bilen gidip başlaýar. We on iki, on dokuz ýaşynda çaga adamda esasy rol oýnaýan ýaş bolýar, hem fiziologiki, hem psihologiçeski esas oýnaýan ýaş töp topary bolýar. Ýagny bärde çaganyň dogry adym atmasy has möhüm bolýar. Ýene-de maşgala we sosial gatnaşyklaryň menilik konsepsiýamyza etýän täsiri Millilik konsepsiýamyzy, millilik düşünjemizi iň esasy faktor biziň maşgalamyz bolýar. Ýagny maşgala agzalary, maşgaladaka bolup geçýän wakalar bolýar. Sebäbi adam o ýerde dünýä gelenden başlap özüniň sözli-sözsüz gatnaşyklaryny emele getirýär we o atmosferadan dem alýar we bütin bolýan töweregindäki zatlary özüne alýar. Esasy menlik gatnaşyklar nol üç ýaşynda gelişýä we menlik konsepsiýasy maşgalada sebäbi nol üç ýaşynda çaganyň beýnisiniň sag tarapy işleýä we emosionalny duýgy tarapy işleýä we çaga sözsüz gatnaşykda bolýa sözsüz gatnaşykda bolýa we daş töweregindäki bolýan zatlaryň ählisini podsoznatini tarapyna duýgy şeklinde, ýagny huşsyz tarapyna möhürleýär. Şonuň üçin üç ýaşymyza bolan çenli bolan zatlary hiç kim ýadyna salyp bilmeýär. Belki bu hakynda düşünýän bolarsyňyz, ýöne dos paşti ýüz prosent adam üç ýaşyna çenli näme boldy diýseň hiç hili ýadyna salyp bilmeýär. Eger ýadyňyza salýan bar bolsa ýazaýyň çata. Ondan soňra eger ýene-de şeýle bar çaga maşgalada gowy o ýaşynda maşgalada meselem diýeli goh galmagal esasy kän eje kaka arasyndaky söýgini çaga özi duýup bilmese eýýäm çagada ýene gelejekde belli bir psihologisk problemalar açýar gorky stres gahar ýaly, soňra-da psihosomantiski problemalar boluşýar eýýäm bärde. Şonuň üçin maşgaladaky orun gaty kän bolýar. Çaga hökman eje bile kakanyň özüniň arasyndaky söýgini hökman bilmesi gerekýär. Ýene-de bir esasy bellemeli zat, çaga özüniň ornuny agza şeklinde hökmany suratda maşgalada bilmelidir. Bu gelejekde eýýäm adamyň özüne bolan garaýşyny, özüne baha bermesini, harakterinde özüne bolan şeklini o ýerde boluşdurýar maşgalada we muňa görä dowam edýär. Eger maşgalada çaga öz orny bolmasa, Eý, sen çaga otur, hiç zat bileňok, bolýa-la diýip geçişdirseňiz, eýýäm çaga-da, diýşim ýaly, dünýä garşy nägillikleri köp bolýar, eýýäm psihologiki problemalary we özüni günäkärleme duýgulary döräp ugraýýar. Şu şu ýerde men özümiň eden bir isledowaniýam hakynda gürrüň beresim gelýär. Biz bärde bir sadikde bir gözleg gözleg barlag etdik. Gözleg edenimizde bir sany çaga gyzjagaş o ýerde özüni dik wimaniýamy çekdi, ünsümi çekdi. O gyzjagaşyň özi bäş ýaşlarynyň töwereginde, dört-bäş ýaşlarynda. Soňra biz onuň psihologiki durumyny ölçeýäs, maşgala durumyny ölçeýäs. Indi belli bir tehnikalary ulanýas o ýerde. Çagany gürletýäs, onjaklary dökýäs, soňra-da suratlar çekdirýäs. Soňra maşgalasy hakynda çagadan bilgi almak isledik. Çaga Meselem, şu onjaklaryň içinde ejeň ejeňi görkez, ejeň bilen kakaňy görkez diýsek çaga bir doňuzyň onjagyny görkezýär, kakasy-da bir möjegiň onjagyny görkezýär. Biz men o ýerde belki çaga fantazirat edip, belki multfilmlerden zatlardan gören bolsa, fantaziýasyny güýçli ulanýar diýip diýip birki gezek soradyk. Çaga ählisinde-de şol onjaklaryň suratyny görkezdi. Soňra hany babaň bilen mamaňy görkez diýende eýýäm çaga o ýerde bir sygyryň ne onjagyny görkezýär. Sygyr da psihologiki interpretirsiýa edilende gowy zady ýagny gowy zada näme etdigi üçin, ýormandygy üçin bu çagada eýýäm mamasy bilen babasyna bolan söýgüsi çem ejesi bilen kakasyndan gowy bolýar. Soňra muny gözleşdirip, ideşdirip, soraşdyryp görsek, okazywatsa çaganyň ejesi bilen kakasy komandirowaçny işleýär we çagany ýatyla goýup gitýärler sadikde, subota-woskresiýenýe günleri, ýagny hepdäniň soňky günleride Mama bilen babasynda galýa çaga we eje bilen kaka gelende öýe hemişe goh-galmagal bolýa etmedigi takdyrdada çaganyň ýanynda biz çagamyz üçin işleýäs o üçin pul gazanmak pul gazanýas o gowy okuwda okasyn diýip gowy işlere ýerlere gelsin diýip şo şolar ýaly gatnaşyklar sözli gatnaşyklar bolýa çaga o ýerde eýýäm özüni günäkärläp özüniň ejesi

Ýagny beýle bolmaly dälmi? Okazywýetsa, Enes bilen kakasy Jesse şeýle diýýän eken, Sen bizi gowy görmeli, biz seň üçin işleýäs, sen gowy okuwda oka diýip işleýäs diýen ýaly düşünjeler bolany üçin o özünde sözde gowy görýär, emma wnutrennýi w sibe ejesi bilen kakasyna bolan, maşgalasyna bolan ýigrenji bolýar çaganyň. Beýle çagalarda hökmany surat. bolsa-da, eýýäm gelejekde problema ýaşalýar. Bu-da gelejekde özüniň maşgalasyny o şekilde gurýar. Ýene-de şuny belläp geçesim gelýär. Çagada çagada esasan şeýle maşgalalar bolýar. Eger eje ejesi kakasy aýrylan bolsa, ýogsa-da dünýäden geçen bolsa, ýogsa-da çaga başgalaryň elinde terbiýe alýan bolsa, bu çagada eýýäm psihologiski problemasy bolýar gelejekde, sebäbi ol ýaňky üç ýaşyna çenli bolan o şekillenmäni çaga almaýar, şonuň üçin bu çaga hemişe içinde pretenziýalary bolýar dünýä garşy. we özüniň her hili nägileliklerini ýüze çykaryp ugraýar. Ýene-de menlik konsepsiýada esasy esas esasy rol oýnaýan sosialny gatnaşyklarymyz bolýar. Sosialny gatnaşyklarymyzda ilkinji bolup ilkinji mekdep mugallymy bolýar çaganyň sebäbi eýýäm çaga sosial gatnaşyklarynda jogapkärli sosial gatnaşyklara girip başlaýar alty ýaşynda we mekdep mugallymyndan çaga şu ýerde görkezişimiz ýaly on sekiz ýigrimi prosent düşünjelerini alýar maşgaladan bolsa on sekiz otuz sekiz kyrk prosent alýar Ondan soňra duýgular, duýgularyň şekillenmesinde, belli bir duýgy, duýgularyň şekillenmesinde men siziň biraz gürrüň berip geçeýin bärde. Aslynda bir bir näçe duýgy bar, ýöne esasylaryny belläp geçesim gelýär. Dünýä bolan ynamy çaganyň nol üç aýlykda bolýar. Eger çaga ol ýaşda, ol töwerekde, ol periodda komnatada, ýagny otagda bir özi aglap galsa, ýogsa-da bir özi kän galsa, eýýäm çagada dünýä bolan ynamy başgaça şekil alyp ugraýar we gelejekde çaganyň gynansak-da dünýä bolan ynamy, başgalara bolan ynamy bolmaýar. Nol-on iki ýaşly çaga esasan esasan gorky, çäresizlik duýgularyny boluşdurýar. Nol-on iki aýlykda çagada eýýäm şeýle bolýar, ýagny çaga Ýeterinje söýgi isleýär. Maşgalasy tarapyndan, ejesi-kakasy tarapyndan ýeterinje söýgi isleýär. Eger ol periodda çaga alyp bilmese ýeterinje söýgini, belli bir ýaşdan soňra daşarda gözläp ugraýar muny. Belli bir ýaşdan soňra belli bir adamlarda gözläp ugraýar, bolmasa belli bir maddalarda gözläp ugraýar. Şonuň üçin söýgi ýetme, ýetmezçiligi bolan çagalarda ýanyny ulalanda belli bir zawismostlary bolýar, meselä baglylyklary bolýar, çilime, araga, ýagny neşekeşlige ýaly zawismostlary bolýar, sebäbi olaryň ýetmedik o duýgusyny belli bir momentalnyý o etýän zatlar geçirýär we bulary olaryň beýinleri tahmin etýär we muňa öwrenişip gitýärler çagalar. Şonuň üçin nol-on iki ýaş on iki aýlykda ýeterinje özüňiziň söýüňizi bermäne çalyşyň çagalaryňyza. Mundan soňam bermäne çalyşyň, ýene iň esasy nol on iki ýaşda. Nol üç ýaşynda aýdyşymyz ýaly duýgularyň, düşünjeleriň, harakterleriň ählisini ýetmiş prosentini eýýäm çaga özüniň beýnisinde boluşdyrýar, şekil alýar, özüniň paradigmasyny gurýar. Ýene de esasy, ýagny ýagny biziň konsepsiýamyza täsir etjek esasy faktorlaryň biri ýaş krizleri bolýar. Ýaş krizleri, ýagny kriz diýende gorkuljak bir zat düşünmäň, tapgyrdan tapgyra geçiş döwri. Ýagny o arada adamlar kriz ýaşaýarlar. Hem psihologiki, hem fiziologiki krizler ýaşaýarlar. Şonuň üçin-de belli bir duýgular gelip gitýär we o o ýaş döwürlerinde konsepsiýamyzy, düşünjelerimizi özümize bolan bahamyzda, özümiz bilen gatnaşyklarda problema döredip bilýär. Ol prizler aslynda gaty uly ýöne men kiçijik aýdyp aýdyp geçeýin biraz maglumat bereýin wagtymyz barmy? Hä birki minudyň bar soň soraglary almasak soraglaram kän ýaly ýöne. Demläý mümkin bol. Bolýa, onda kiçijik aýdyp geçeýin. Men aslynda näme-de taýýarlapdym. Ýagny kiçijik ekspres test edipdim adamlar öz gatnaşyklary bilsin diýip. Islese adamlardan soraň. Testleri edelimi ýogsa soraglary alaýmy? Özlerini tanamak isleýärler. Ýok, ýok, ediň, ediň testiňizi ediň.
Ondan sonra işte e, aýdyşymyz ýaly ýaş krizleri bolýar. Ýaş krizleri 0-1 ýaş arasyndaky e, ýaş krizi dünýä eýýäm çaga dünýä gelýär. E, ejesiniň garnyndan zaşitni bir dünýäden nizaşitni bir dünýä çykýar. Kisloroddan dem almana başlaýar eýýäm çaga. Çagada bu eýýäm kriz bolýar. Hem psihologiki, hem e, fiziologiki kriz bolup geçýär. Üç ýaşyndaky üç ýaş krizi ýaňky aýdyşymyza meňzeýär. Üç ýaş krizinde, ýöne üç ýaşynda çagada otritsaniýalar bolup ugraýar. Men özüm etjek, özüm goýjak, samostoýatelnost bolup başlaýar. Dünýä bolan zady meraky, interesi köp bolup ugraýar we çaga o ýerde biraz agressiwnyý duýgularyny ulanyp bilýär. Eje-kakalar bu arada özleriniň sabyrly bolmagyny biraz tutsunlar. Maslahat berilýär. Ýedi ýaş krizi, aýdyşymyz ýaly, ýedi ýaş krizinde-de eýýäm çaga sosialnyý okruženiýalaryny uladyp başlaýar, okuwa gidýär. Esasy bu ýerde o rol oýnaýar. On iki On iki, on bir, on iki ýaş krizinde eýýäm çaga ýetginjeklik çagyna geçip ugraýar. Ýetginjeklik çagyna geçip ugran mahaly eýýäm çagada belli bir düşünjeler, ýene-de pretenziýalar bolup geçýär, nägilelikler bolýar. Esasan, esasan bu gyzlarda kän bolýar. Gyz erkeklerde kän bolmaýar. On sekiz, on dokuz ýaş krizi erkeklerde biraz kän üstün durýar, sebäbi erkeklerde şeýle pikir bolýar, ýagny olar ýagny dünýä özüniň namereniýalaryny, özüniň maksatlaryny kognitin intelligentni tarapdan öňde goýanlary üçin, gyzlara seredeniňde biraz öňde bolanlary üçin Erkeklerde gaty bu biraz täsir etýär. On sekiz, on dokuz ýaşda soňam bärde eýýäm gormonalny oýnamalar bolýar. Adam bärde fiziçeskide özüni ýadaw his edýär. Eje-kakalar çagalaryna dolşa, dolşa ýatmana, biraz köp ýatmana rugsat berseler biraz gowy bolar. Otuz ýaş krizi. Otuz ýaş krizinde eýýäm fiziologiski kriz bolmaýar, näme, psihologiski kriz bolýar. Otuz ýaş krizi erkeklere kän täsir etýär, aýallara kän täsir etmeýär. Otuz ýaş krizinde eýýäm erkekler özüniň dostijeniýalaryny, üstünliklerini baha berip ugraýarlar. Meselem, diýelim, diýeli, otuz ýaşyma geldim, entäk uniwersiteti gutarmadym, entäk maşynym ýok, entäk öýüm ýok ýaly düşünjeleri bolýar. Onuň tersine-de üstünliklerine-de baha berip bilýärler. Diýeli, men otuz ýaşyma geldim, üç çagam bar, ýagny otuz ýaşyma geldim, professor boldum diýen düşünjeleri bolýar. Ondan soňra kyrk ýaş krizi, kyrk ýaş krizi biraz kyn geçýär, kyrk ýaş krizi adamlarda bolsa-da aýallara kän täsir edýär, otuz, otuz ýedi, otuz sekiz ýaşlarda bu başlanýar. Adamda şeýle bir duýgy bolýar, psihiçeski kak budda bir dagdan gaýtýan ýaly duýgusy bolýar, bütin o ýaşdaky adamlar özüniň edip bilmedik işlerine seretýärler, wagtym bolup men etmedim. et, et, etmiş ol, etsäýdim diýen düşünjeleri bolýar. 60 ýaş krizinde eýýäm e, adam hemme zady kabul etýär, isler islemez, religiozny düşünjeleri bolýar. Eýýäm e, bu bu ýaşda paýhasly düşünmäne başlaýarlar adamlar. Jemleýji bolup aýdanymyzda, umumy millilik konsepsiýasy adamda ähli ýaşaýşyna täsir edip, onuň geçmişindäki we häzirki tejribeleriniň arasyndaky gatnaşyga baglydyr we onuň netijesinde-de adam özüniň konsepsiýasyny, özüniň pikirlerini, özüniň düşünjelerini golaşdyrýar. Aýdyşym ýaly men size eger isleseňiz bir test etdim özüň özüňiziň tinimi tarapyňy ýagny gölgeli tarapyňyzy görmek üçin wagtyňyz eger wagt bar diýdi isleseňiz muny edeli oň üçin hem bir list almaly bolýaňyz ruçka almaly bolýaňyz ýazmaly bolýaňyz öz bir ekspres test bäş soragdan durýar bu test dünýä belli psiholog şweýsarski psiholog psiholog Karl Junguň testi biz konsultasiýalarymyzda biz kän ulanýarys adamyň liçnosini öwrenmek üçin, özüne bolan garaýşyny bilmek üçin. Bir list alyp, ýagny bu soraglarda ilkinji aklyňyza gelen zady ýazmaly bolýaňyz. Iň gowy görýän haýwanyňyz birinji sorag we häsiýeti näme üçin ony gowy görýäňiz asobini tarapy näme ony ýazyň üç sany ýazyp bilersiňiz näçe sanda ýazsaňyz da bolýar ýöne gysga tutmana çalyşalyň ilkinji aklyňyza gelen zat Ondan soňra başga bir haýwany düşüniň we göz öňüne getiriň we häsiýetlerini, o haýwany näme üçin wybirać etdiňiz, onuň osoby taraplary näme, o haýwany göreniňizde näme görýäňiz, nähili harakter görýäňiz. Ilk aklyňyza gelen Üçünji, bärde görşüňiz ýaly, halaýan reňgiňizi düşüniň we ok reňge seredeniňde näme düşünýäňiz? Ondan soňra-da islendik tebigy suwuňyzy düşüniň. Diýeli, näme bolsa-da, göl, derýa, diýeli, okean, oňky ýaly. Soňra-da bir otagda özüňizi ýalňyz düşüniň we otagyň hiç hili mobilni nämeleri ýok, podokolnikleri ýok, gapylary ýok, ýöne otagyň içi aýdyn, Diňe gowy howasy bar, ony düşüniň we aklyňyza gelenleri e, ilkinjisini ýazyň. Ýazan bolsaňyz munuň e, jogaplaryny aýdalyň, sebäbi wagtymyz gaty kän e, azaldy. Jogaplary belki otricatiýa edip bilersiňiz, ýöne bu e, naучny bir test. Seredeliň hany kime dogry gelýär. Birinjisi ýan e, birinji haýwanyňyz ýan ýoldaşlaryňyza ýogsa-da partnýoryňyzda gören özellikleriňiz, ýogsa-da isledikleriňiz. Ikinji özüňizi nähili kabul etýäňiz, özüňizdäki bolan harakterleriňiz. Dördünjisi, üçünjisi, daş-töweregiňizdäki adamlaryň sizde, sizde nähili wpiçitleniýe berýär, nähili düşünjeler emele getirýär, olar hakyndaky düşünjeleriňiz? Olar siz hakynda näme düşünýär? Be, dördünjisi, e, jynsy gatnaşyklara, intimni gatnaşyklara bolan garaýşyňyz? Bäşinjisi-de ölüme bolan garaýşyňyz. Nähili aşuşýat eden bolsaňyz, o şekilde gorkan bolsaňyz gorky, özüňizi gowy duýan bolsaňyz gowy. Bu şekilde diňläniňiz üçin köp sag boluň. Meniň temam gutardy. Soraglaryňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Bu testi bir ýa-da geçseňiz Indi häzir şu wagt şuňa degişli sorag bar bolsa jogap bereliň ony. Bu reňk haýsy reňk näme mana gelýär? Meňkide meselem turkoýz, Mançester Ýunaýtediň reňkide ýa-da seň backgroundyň reňki näme mana gelýär reňkler? Reňkleriň asyl psihologiçeski düşünjeleri bar. Siz näme düşünýäňiz o reňki görende nähili özüňizde çuwstwo bolýar?

Geljek zat dünýede diýip bormy? Bor-da, üýtgeşigräk deme bolsa. Ak reňk, gara reňk, umuman reňkleriň nähilidigini, ony tap bolýarmy referensyny, nireden tap borka ýa-da?
Bu reňkler, ýagny şeýle üýtgeýär, emma ak reňk abyçny aýdyňlygy berýär. Internetden gözleşdirseňizem psihologiçeskiý reňkleri nähili bolýar diýip ýazsaňyz çykýar.
Düşnükli. Bolýar. Onda soraglara geçäýeliň.
Bolýar.
Ehm, ana nu satyn tüweleme soru sorap bilipdir. Öz daş keşbini halamaýan biri işte iş, iş dünýäsine täsiri nähili bolar kady?
Daş keşbini halamaýan biri özüni kabul edip bilmeýär. Eýýäm onuň näge özüni kabul kabuly ýok, pretenziýasy bar, içinde wnutrini konflikt bar, o işleşmeli bolýar hukman suratda. Eger işleşmeli bolýar, ýogsa-da bir bilmedim. Bu bizde psihologlara ýönlendirilýär.

Söhbet Döwranow biziň türkmen däp-dessurlarynda köplenç çaga terbiýesinde daşyndan söýgini görkezmek aýyp, normal däl görünýär. Esasanam kakanyň çagasyna söýgüsini görkezmek. Nädip bu biziň jemgyýetde kök uran kultura kemçiligini köpçülikleýin düzeldip üstünde işläp bolar? Bu eýýäm şahsy liçny özüňiziň çagaňyz bilen gatnaşygyňyz bolýar. Sebäbi kulturada täsir etýär çaga. Ýöne uje bilýäňiz kulturada üýtgeýär. Ýagny türkmen kulturasyda dünýä üýtgeýär. Şonuň üçin ýene-de bardyr bir ýoly. Meselä, özüňiziň söýgiňizi gazanyp bilýäňiz. Şu bar, eger çaga, kakasy öz söýgüsini görkezmese, eger oýnamasa çaga bilen, dostlukly gatnaşyklar gurup bilmeýär çaga ulalanda. Sebäbi dostlukly gatnaşyklary kakasyndan öwrenýär çaga. Ýogsa-da ýalňyş öwrüp, ýalňyş oýnaýar, ýalňyş adamlary seçýär. Düşnükli.
Muhammet Janow sorapdyr, Hiç hili halaýan haýwanym ýok diýä. Näme mana gelýärdi?
Halaýan haýwany ýok, özi hakynda hiç zat düşünmeýär, onda boş. Muhammet iň ýakyn psihology tapdany bilge. Ýaşyl we gök reňk näme bolýar diýýär, şo tema açylanda. Ýa, ýaşyl, gök reňkler asuda, spokojny reňkler bolýar, özüne bolan garaýyş gowy bolýar. Ýaşyl we gök reňkler näle diýeýin size, empatiçki düşünjeleri kän bolýar.
Iç dünýäsine baha bermegi nähili ösdürip bilýäris diýýär. Güýçli diýilýär birisi. Güýçli iç dünýäsine baha berenlerde köplenç nähili häsiýetleri görüp bolýar?
Iç dünýäsine baha bermede, aýdyşymyz ýaly, iç dünýä baha berme eýýäm o ýerde kemçilikler Amma ýöne kadaly bir şekilde, gowy berip bilmeli, adalatly bir şekilde. Sebäbi iç dünýä baha berme, balansirç etýäň eýýäm, gormonalnyý düşünjeler bolup geçýär arada we adam bärde üç iç dünýäsinde problemasy bolan adam diýşim ýaly ýa psihologa gitmeli bolýar, hökmany suratda bir zat ýaşandyr, onuň üçin iç dünýäsinde bir problemasy bardyr. Eger bolmasa, beýle bir zat bolmaýar. Sebäbi möhürlenýär. Düşnükli.
Ego erbet zatmy? Ýa-da ego bilen superego tapawutlymy? Ýa-da tapawutly dälmi diýip soraýar. Ego, superego tapawutly, koneşno, bärde. Sebäbi ego başga, superego başga. Psihanalitik ulan okaýanlar bilýändir. Ego, superego, id, Bular uly gaty uly tema, ýagny bu boýunça Zigmund Fren bütin ömür boýunça işläpdir. Super ego, super ego biraz düşünjelerimizi sintezirowit etýär. Ýagny ego ýagny özüniň polzasyny işleýär. Bolsun, bolsun, bolsun.
Ego erbet zatmy? Onsoň. Ego aslynda seredeniňizde ego käbir ýerlerde ulanmaly tebigatynda ähli adamyň tebigatynda bar. Ýöne näme nämä görä ulanýar egony? Adamlara garşy ulanýan bolsaň egoň gowy däl. Düşnükli. Onda narsisist super egoly bolýarmy?
Narsist newrotik bolýar olar. Egosdan beter newrotik düşünjeleri bolýar. Düşnükli.
Aý bölek ýazýa. Çykyşyňyz üçin köp sag boluň diýýär. Amerikada çagany ene-atasy bilen ýatmagy maslahat berilmeýär we çaga öz otagynda ýatmaly diýýärler. Şonuň üç şonuň bilen sebäpli çagany öz başyna ýatmagy öwretmek üçin crying out diýlen bir metody ulanmak maslahat berýärler. Siz şol metoda garaýşyňyzy aýdaýsaňyz, crying out, näçe aglasa aglasyn, ýanyna barmaň, özi uklap galar ýaly. Ýaňam aýtdyňyz, nol bilen üç aý arasynda dünýä ynamyny ösdürýär diýdiňiz-de. Çaga ýeter. Eşitmedim.
Gapma-garşy rak ýalak diýýän bir amerikanlaň. Indi bärde her kim psihologiýada bilýäňiz Rossiýa, Rossiýanyň psihologlary başga, Amerikanyň çaga ösdüriş, Ýewropanyňky başga, Aziýanyňky başga. Bärdäki okan teoriýalaryma görä, eden konsultasiýalaryma görä çaga bir özi galmaly däl. Eýýäm o ýerde dünýä bolan ynamyny, sebäbi çaga hiç hili Aglap belli etýä. O başga hili belli edip bilmeýä, aýdyp bilmeýä, özi turup kakasy ejesiniň ýanyna gidip bilmeýä. Bezzashytnis şitaýt etýä özüni. Bu ýalňyş pikir. Ýani hiç bolmasa bir bir ýarym ýaş içeli eje bilen kakanyň ýanyna galyp bol.
Gaty görmäň bolyn oýunjaklaň arasynda adam urjaklar ýokdymyka diýýä ýaňky sadiýa gidip obserwation O ýerde ähli ähli zat bardy. O o zatlary biz ýagny o bir tehnik tehnika çagalary ýagny bu çagalaryň psihologiýasyny ölçänimizde biz ony köp ulanýas. Ýagny her hili metodlar bar. O metotlary köp ulanýas. Düşnükli.
Indi siziň alyp barýan işiňizde şu wagt ylmy işiňizde ýaş çagalary analiz edýäňizmi?
Aslynda ýa häzir çagalar hakynda gürrüň etdim. Men ulular bilen işleşýän, ýöne umumy psihologiýa bolany üçin çagalaram goşulýar. Ýagny bäri goşul näme edenleriň çagalar hakynda köp soraglary bolar diýip, o hakynda biraz taýýarladym. Özüm ulular bilen işleşýän. Meniň ylmy işim häzir Rolýa konsepsiýa, ýagny konsepsiýanyň sport, sportiwnyý adamlardaky bolşy. Ýagny onda onda işleşjek bolar. Olaryň psihikasy näli, dünýä garaýşy näli. Ýa häzir empiriçiski nämämi testlerimi etýän, empirikam indiki ýyl nesip bolsa gutarmana çalşaryn.
Anonymous Attendee aýdýar, psihologiýa ugrundan PHD edesim gelýär, ýöne inženerlik okadym diýýär. Şu temada nädip karar berip bolarka? Psihologiýa hakykatdan hem meň halaýanymy halaýanymy nädip bilip bilerin diýýär. Psihologiýa uly bärden belli siziň. Znaçt sorag berdiňiz, ilgilenýäňiz. Yani interesiniz bar. Yoksa ne için? E, so, e, bu psikologiya e, okap bilersiniz. Her her wagtym adam özüni geliştirip biler. İnženeriya e, inženeri okan soňam ikinji uniwersitet bolup okap biler.
Adamdaky görüpçüligi bejerip bolýarmy diýip bir sor.
Adamda görüpçi. Adam öz islese hemme zady edip bolýar. Bejerip bolýar, düşünip. Öz islese ähli adam. Hä, siz psiholog kömek berseňiz hasam e, gowrak bolmagy mümkin. Ýöne başda göripdigini bilmelidä adama başda göripdigini kabul etmelidä çözmek üçin. Adam kabul etmese uje eýýäm o ýerde diýýän otricanie geçdi eýýäm blok bolýa o ýerde işläp bilmeýäň adam bilen uje gaty gyn bolýa sebäbi kabul etmeýä hiç zady. Düşnükli.
Görip adamlaram şeýle bolýa kabul etmeýäler hiç hili özüniň zady zadyny kabul edip bilmeýäler. Çagalar
Üç ýaşyna çenli hiç zat kän ýadyna düşenok diýdiňiz-a. Ýöne birki kişi ýazdy ýadajygym bolsa ýadymda düşýär diýip ýada düşýän bolsa näme näme mana Ýada düşýän bolsa znaçt olarda gip näme ýan aslynda dogsan dokuz prosentde ýadyna düşmeýär belki üç ýaş töwereklerindedir sebäbi emosionalnyý bölegi çalyşýar beýiniň we sözsüz gatnaşykda bolýar çaga.
Düşnükli. Eee meň meň ýadyma düşýär şuň ýaly babamyň motory bardy babam pahyryň. Ondan soň meni mindirenokdy motoryna. Doganlarymy mindirip aýlaýardy. Näçe ýaşyňda? Yzda aglap galýardym. Soň ejeme aýdyp berdim. Ýaňyrak ýaňy ýakynlarda olin aýtdy babaň iki ýaşamankaň pahyr boldy diýipdi. Gaty şo motora mindirmäni üçin mende uly trawma galypdyr öýdýän. Belli bir trawmalar ýa galyp biler, uly trawmalar galyp bilýär, dogry. Hany oň ala uly röýdemok, ony ýöne şo taýda mindirmäni üçin trawma galypdyr, ony ýöne oň alak ýaş çagany motorym bolsa menem mindirmeýändim.
Dogry.
Özüňe berýän bahaňy ösdürmek, özüňe göwnüň ýetmek üçin ego duýgusy gerek dälmi diýýän. Iňlisçe, iňlisçesinem ýazypdyr. Dönüşi nedir? Ego duýgusy ählinde, aslynda hemmekimde bar. Egosy ähli kişide bar. Ýöne diýişim ýaly, ony näl ulanýaňyz? Ýagny, eger siz e, e, adalatsyz ulanýan bolsaňyz egony, hemme zady özüňiz düşünýän bolsaňyz, özüňizde görýän bolsaňyz, Bu beýle däl. Ilki önje, ilk bilen özüňiziň içiňizdäki kemçilikleriňizi bilmegiňiz gerekýär. Nämelere gaharyňyz gelýär? Nämelerde haýsy bir stimulany göreniňizde näli reaksiýalar berýär? Rozdraženiýe bolýarmy içiňizde? Näli düşünjeleriňiz bar? Näli duýgularyňyz bar? Meselem, partnýorski gatnaşyklaryňyz näli? Maşgala gatnaşyklaryňyz? Bularyň ählisi oňa girýär we o şekilde baha berilýär. Sebäbi psihologiýa bilýäňiz, gaty näme uly bir zat, ýa subýektiwny, liçny gitýä. Ýa bärden durup hemme zady biraz gyn bolýa. Belli bir testlere görä etse bolýa, ýöne gyn bolýa. Düşnükli.
Ýaňky ýaňy aýdaňyzda karakterimiziň, psihologiýamyzyň Dogry düşünenolsam kyrk prosenti maşgalada ýigrimi prosenti mollumlardan mekdeplerden altmyş prosent düşünjelerimiz hawa hawa altmyş altmyş prosent bolýar deýýän ullakan bölegi onsoň genetikadan gelýän häsiýetlerem bolýar my bolýarmy işdäp gelen genetikadan işdäp genetikadan şunu aýdaýyn size şu şu bar Eje çaga ejeň garnynda wagty dört hepdelikde uje dogtorlar bilýändir testosteron we estrogen gormonlary işläp başlaýar bu polowoý gormonlar bolýar we bu polowoý gormonlar belli bir duýgulary boluşdurýar meselä ambisiozny çelestrimlýony bolan duýgulary boluşdurýar we çaga bu gaýnaklary ejesinden alýar Şo bilenem dogulýar. Şeýle bir duýgular bilen dogulyp bilýär çaga. Ýöne gen bilen harakter gelmeýär. Diňe çaga bolan zatlary kopýalaýar boldy. Ýagny diýjek bolýan zadym gen bilen diňe özümiziň fiziologiçeski durumymyz, göz, gaş beýle zatlar geçýär. Bu-da intellekt-de häzir sporny wopros. ýetýär. Sebäbi rasa görä üýtgär, käbir bilim adamlary bu diýýär, intellekt diýýär, gende geçýär, käbirleri diýýär, gende geçenok diýýär. Bu nokat goýlan bir näme däl. Häzir elli prosent, elli prosent dawalar ýitýär. Düşnükli. Onda çaga hany gowy häsiýetleri, ine, edil kakasy diýip, kakasy öwýär ýa edil ejesi diýip, ejesi öwýär, ony onda kän geçýän zat ýok-da.
Çaga doglandan soň geçýär, soňam çaga ýagny näme göwrelilik wagtynda ejäniň emosional duýgusyna kän bagly. Düşnükli.
Reňkler hakda biparh bolmak halaýan reňkiň bolmazlygy erbet zatmy? diýip soraýan.
Reňkler hakynda näme näme? Düşünmedim. Halaýan reňki ýok biriniň. Şo erbet zatmy diýýän. Ýagny bir haýwan halanokda. Uhuh. Indi bilen reňk halanokda hiç hili. Reňk halanok, znaýşy daş töweregindäki adamlar bilen gatnaşygy ýok. Ýagny olar hakynda hiç düşünmeýär. Liçno özi barlyga düşünýär. Bolýar. Düşnükli. Çaga daş çaga daşary ýurtlarda ulalanda öz aslyny, milletini, medeniýetini tanamasy ýa-da tanamazlygy çaga nähili täsir edýär, pozitiw ýa-da negatiw? biraz negatiw täsir etýär, sebäbi assimilýasiýa gitýär bärde eýýäm. Çagalarda o, o ýerdäki kultura görä degişýär, üýtgeýär, sebäbi çaga belli bir sredadan diýşimiz ýaly çagada kriz bolup geçýär, başga bir sreda geçýär, oňa öwrenişjek bolýarlar. Öýde öz nämesini, Özüniň kulturlaryny öwrenjek bol, öwretjek bolýarlar ene-atalar. Daşara çykanda başga zat görýär. Çagany, çagada şeýle gelip gitmeler bolýar. Soňra nämäler problemalar ýaşap bilýär.
Düşnükli. Iňlisçe bilýänler üçin Jordan Peterson barada maglumatyňyz barmy diýýär. Şoň berýän maslahatlary türkmençilige golaý gelýän maslahatlar diýýär. Bir Diňlemedim. Düşün. Söýä bir bir näçe psiholog bar ädi. Her kim öz bilenini öz göterýär.
Başga bir şahsyrak sorag sorapdyrlar, bilemok hany. Käbirleri Soraglaryňyz bolsa, Şu meniň e-mail adresim, şoňa ýazyp bilersiňiz. Men o ýerden jogaplamana çalyşaýyn, sebäbi bärde köp kişi sorag soramagy-da islemeýär, öz hakynda bilesi geljekleri ýokary boldugyny bilýän. Şonuň üçin hem e-mail adresime ýazyp bilersiňiz, men o ýerden jogaplamana çalyşaryn.
Daşary ýurtda öňe-ösen çagalar Türkmenistana dolanyp gelen baranlarynda ýa gelenlerinde ýerli çagalary hasap etmän bilerlermi diýýär. Bilerler. Bilerler. Düşnükli.
O-da şeýle bar. Eger çaga konsepsiýasynda özüne baha, iç dünýäsine baha berip, özüni kabul etmesin, eger çaga adam özüni kabul edip bilse, daş-töweregi-de şu şekilde kabul edip bilýär. Eger o duýgusy ösen bolsa, kän bolmaýar.
Düşnükli. Şu wagtlyk çara bar soraglara jogap beräýdik ýaly, azajyk, azajyk gijä-de galdyk welin, e-mailiňizem goýduňyz. Köp sag bol beren gürrüňleň üçin. Eger, hany gutarjak wagtyň indiki ýyl gutarmany planlaýaňmy? Eger dissertasiýaňyz işiňizi ýene-de, ýagny ylmy işiňizi bir netijelendireňsoňyz, ýene-de sizden sizden işiňiz barada diňlemek isläris. Psihologiýa ugrundan kän meň bilýänime işleýän ýok. Türkmenistanyň ýagdaýyny biljekkä, ýöne bärde-de birinji çykyş eden alymymyzda. Köp sag boluň alyp barýan işleriňiz üçin. Siz maslahatam berýäňizmi, eger şu e-mailden habarlaşsalar? Hany?
Ýagny oňa durumyna görä, nähili problemasy bar, oňa görä berip bilerin. Düşnükli.
Bärde Attorney Client Privilege diýýär-de, o temada nemäňiz bar siziňem? Orsýetde-de dowam edýär. Bärde psiholog bilen araňyzda näme bolsa syr diýip saklanýar-da şonda.
Düşünmedim men. Hany size ýazylan şahsy meseleler syr diýip saklanýar dälmi diýen hany şo ýazjaklar üçin soraýan. Ha ha ha.
O ýazyp bilerler o ýere.
Düşnükli. O köp sag boluň beren gürrüňleriňiz üçin. Sizem sag boluň. Hawa, gaty meň üçin-ä gaty gyzykly boldy. Söhbet gören hem aýdypdyr gaty peýdaly we gowy çykyş etdiňiz sag boluň diýen. Sag boluň.
Bolýar soraglaryňyz üçin de özüňize sag boluň. Sag boluň üstünlik arzuw edýäs okuwyňyzda-da. PHD-ňizi alansoňuzam ýene garaşýas size. Nesip bolsa. Bolýar.
Indiki bu günki çykyşlarymyzy jemleýäs. Nesip bolsa Indiki hepde dowam ederis. Iň soňky hepdämizde, indiki hepdämiz ýene öňki wagt, Nýu-Ýorkuň wagty bilen on birde, irden sagat on bir bilen çykyş etjek alymymyz Amangeldi Töräýew, doktor Amangeldi Töräýew. Özi postdoktory edýär research-y, University of Oxford-da doktorantura gysymdaky soňky ylmy işini alyp barýar. etjek çykyş etjek temasy bolsa electric vehicles and the ongoing research progress in the field. Soň iň soňky çykyş ediji çykyş etjek alymymyz bolsa Aýbölek Amanmyradowa, PhD okuwçysy, University of California Berkeley-den. Oň çykyş etjek temasam causal inference, statistika ýa-da data analizi barada gyzyklanýan bolsaňyz, hemmäňize garaşýas. Gyzyklanmaýanam bolsaňyz, temalary temalary diňläp başlansoň gaty gyzykly bolýar. Öz şahsy garaýşym, eger eliňiz boş bolsa ýene garaşarys, tanyşlaryňyzam çagyryň. Bu günki Çykyşymyz Youtubdan eger görýän bolsaňyz Youtube linkinden unlisted diýip bolmaly durmaly. Edit edilýänçä entek biziň kanalymyzda Tasan kanalynda gynansagam görünmeýär. Ýöne şu unlistedi gerek bolsa biz sosial hasaplarymyzdanam goýarys. Twitter, Facebook Instagram bolýar. Köp sag boluň. Sag oturyň. Gatnaşanyňyz üçin hem köp sag boluň. Indiki hepde duşmak dilegi bilen.